Salam aleýkum eziz dostlar. Men Ali Kerimi Türkmen bolýan. Bu gün sizlere Swidende Swideniň jaýynda sizlere gözel bir ýerlerini körketeýin. Bu ýerde bark, e, ýagny barklaryny nädip e, gurşýarlar? Bark bent, ýagny suw bar bu ýerde, derýa. Biraz körkesem bu ýerde suwlary görýän bolsaňyz. Ýeňsede görünýär dämi suwlar?

O tarap öt ýaşakda. Näme diýo? Bark balada inženýer bolsa däldi dostlar, oň üçin köp maglumat beremir, emma biraz wideo dolmaly diýip bir wideo doldum. Bu gün hawada bu gün köp ýagşy boldy, gün çykdy. Bolmasa Sweden ülkesinde köp güne çykyp duran ýok bu şekilde. Biraz suwuň nirden itgenini biraz körkezen, biraz geçirersiňiz. Onuň üçin hawa bu gün köp juda ýagşy boldy. Bolmasa aýlanyp hem bilemizok. Bu ýerde garlygyň haçy debeli baryny görýärsiňiz däl bu ýerde 1 metr ýanyp durupdyr. Ýollary päkizlän bolmasa ötüp bilmeýärsiňiz. Bu ýer hem derýa mana bu tarap görüp ýeňse tarap görünýär däl biraz ýagty bolýar-da görünemem ýok. Tamam. Görünýär ekeni. Oň üçin hemişe güne käpille güne köp bolan ýok, ýani suwdende çykýar, gün çykan ýok diýim, ýani bir hepde gün çyksa 6 aý, ýani 5-6 aý içinde gar bolýar bu ýerde. Şu wagt Afganistanda bahar boldy, ýani bahara näçe gün galandyr, bir desem näçe gün galdy, ýani Alty gün galdymy, ýedi gün galdymy, on gün galdymy, ondan habarym ýok. Dostlarymyzam şu wagtda olaram wideo çekýärler. Şu wagtda pikir etseňiz, aşak çekimi kamerany aýlaýyn. Kamerany aýlap bilermi? Şu wagt aýlap bilýän. Yz kamerany aýlap bilmedim. Uýdut dolup oturan plan aýlap bilem ýok. Onuň üçin kynçylyklar boldy. Ýem bir ýerden böt körkedeýin. Bir ýerde jal jal şekili bar aşakda. Köprügi de jal jal şekili aşak. Gar bardy onuň üçin görünmedi. O biraz uýdu dolaýyn diýdim. Hem YouTube'da paýlaşam bu wideolary YouTube'dan görüň. Hem YouTube'dan meni abone olun. Takip edin. Gyzyl dökmäni basyp böyle wideolara köp dolun. Eger sizler destek bolsaňyz meni takip etseňiz Dograba köp wideolarym bar. Häleçiniň wideolaryny köp paýlaşam ýok. Hemme wideolarymy paýlaşan. Sizler begenseňiz meni takip etseňiz ýani sizler görmek üçin ýani paýlaşan bolmasa näme üçin. Hawa biraz seslerem köpräk Ýok, şu ýerde biraz ýakyn çekiň. Gaçmaýyn şu ýeri suwuň ortarasyna. Bu ýerde dostlarymyz bilen Afganistanly dostlarymyz bar, muny parsça dilinde türkmenlerden ýaşaýar, Süwidende Hazara dostlarymyzdan ýaşaýar, Bagşa. Köp dostlarymyz ýaşaýar.

Ýetdi bro. Köp ýagşy. Derýanyň seslerini hem eşitdiňiz, suwuň sesini hem eşitdiňiz. Hawa dostlar, näçe dakika boldy? 4 dakika boldy wideo. Men wideo biraz

Dostlarymyz äýnekli bolsa bir äýnegem bolaýyn hemişe. Ama gözi köp alýar dostlar. Hemişe güne bolmadygy üçin. Tamam. Mana bu ýerde bu äýneksiz hem görüň. Tamam, äýnek takynýan dostlar bu ýerden. Garly pilla äýnek takynsaňyz ýagşy bolar. Bagşy pilla äýnek näme üçin takylar? Güne. Hawa dostlar, wideoňam şeýle soňuna getirýän hem-de YouTube kanaldan meni takyp ediň, hem-de Facebookdan, hem Instagramdan o ýerden takyp ediň. Beýle-beýle wideolary paýlaşan, eger sizlerde laýk berip, düşünje pikirleriňizi ýoruma ýazyň, o ýerden aşakda Facebookdan ýa Instagramdan düşünje pikirleriňizi ýazyň. Mende düşünje pikirleriňizi ýaza görüp oňa göre wideo çeken we oňa göre wideo dolan. Oň üçin bugün bir pursat boldy bir ýerden geldim. Oň üçin bir wideo dolaýyn diýdim hem-de YouTube-a taşlaýyn diýdim YouTube-dan dostlarymyzy görüp şu widende. Indi ýa gaýdan sebabym da gepiň şu ýerine getirsem gepiň ahyryna gelsem Yani bu kişilerde demir ba, bu kişilerde agaç ba, bizde jeňňel köpdür. Demir bilen agaç bilen ýanaş inçe puldar bolýa bilen öz Afganistanymyzda kança närseler bar ýeke demir diý gaz diý bu kişierde gaz ýok dostlar bark bar hemme zat barkda bolýa nalar hemmesi oň üçin aýtdyň ki kaşke wetenimizde aram bolsa ýane kaşke ynsaply bolsa dogry bir öz wetenimizde şöhlet ýörsek ýagşy bolar diýip umyt etýän. Oň üçin hem inşallah wetenimizem ýagşy bolar ýagşy dowada bolun hemişe kamyapda bolun hemişe sag bolun hemişe ýurtda kanadan hudaý ýaryňyz sag bolun.